nabaretere omogano buna omogosi aruete Misiri, naende nkabaa oboshahidi botari boke bw'amarieta abanto bakorokwa gusii, amarieta abagusii bachete naro. Nimanyete taerete onsi, naende takoera otora ayande morache gosoma ebitabu, Nyasae karanche ebi birasoke. Naende nkabariera eira ng'a nimbateebie ng'aki omogusii achete bono gocha Central Africa. Ga- omogusii gakorwa aaria Southern Egypt, gose ime ya Sudan, iga asoete gochia South West, agasoa Central Africa, yabwate chinse buna Congo, Chad, ne chinsenke chia West Africa buna Cameroon, abagusii bakagenda bakamenya aroro. Bono mboshahidi ki obo borarorobe okworokia ng'a abagusii nao bakaruete korwa aria? Amarieta naro ororo. gose amang'ana agochererana sana abanto ba Central Africa babwate na intwe tobwate aye Abagusii. Tiga mbaire egesaku ekemo ki'Abanyarwanda, momanyete Abanyarwanda nonye na Abagusii mbareo bakorokwa Morwanda, nonye mokorisoma Morwanda lakini yarugetwe Morwanda. Abanyarwanda baria. mbabwate amang'ana amange ki magochererana n'ekegusii, buna bono erieta obwato, na barobwo igo bakori bakoboroka obwato, eboat. Naende monto onde taiyo ang'a omogera ominto buna are ang'a tabwati erieta erio, lakini ogende Rwanda, obwato, nabarobwo bakoboroka obwato. enyancha, nabarabwo bakoroka enyancha, tatiga bakoririka ng'a inyancha. kobambora, kobambora egento, nabarabwo bagoteba okobambora, kobambora. Embeba, nabarabwo nembeba bakoeroka. Kobiara, buna bono eng'ombe ekobiara. Nabarabwo bagateba, Kubiara, tatiga enchera bakoririka ere eng'ao, KUBYARA, kubiara. Nabarabwo bagateba, Kubiara. Eh, kogoroba, kobwairire mogoroba yaani, kogoroba. Nabarabwo bagateba, Kogoroba. Bo- bono nabo okorora ng'a erieta eri buna bakorikwana iga, naintwe abagusii nabo tokorikwana. Korwara, nabarabwo bagateba korwara. Koroka, nabarabwo bagoteba koroka, koroka. Ebirio, yaani chindagera ao ao, nabarabwo bagochiroka ebirio, rakini bakorika ibirio. Igo morooche rende. goikera igaa, gose gaki tiga mente erimo kwegeka buna bono onyegegete iga, nabarabwo bagoteba kwegeka, oboki, nabarabwo bagoteba obuki. Bono ase amang'ana aya, okorigereria abanyarwanda tari aiga Kenya barwete bakagenda aria, nintwe twarwete korwa Central Africa togatiga abanto abwo baminto igaa aria. Amang'ana ayio naro nonye nase chinyomba chinde nchire ororo kongo, okonyora buna bono erieta enyoni, okorigia kabisa kwanyora chikabira chinyinge nabo chikoroka enyoni. Enchogu chinyinge nabo chigoteba enchogu. Ase igo, ase amarieta aria togoshare, aria togokwana na baria bagokwana, obwo na oboshahidi boisaine toranyare goteba buna nabo baruete korwa aria. Amarieta naro intwe naro ororo, abana barogetwe ase eng'encho baumererete na ebisaku biria bimenyete Central Africa. Amange buna bono gose korigia aiga ase yaito abanto mbaro bakorwa bakorokwa obembe, nonye na enyomba y'ababembe nere gusii, ababembe mbare Congo. Abanto mbare bakorokwa. abarangi aiga seito the rangi abwo nabanto baminto barenge. Abanto mbare aiga gusii bakorokwa monyoro omonto akorokwa monyoro lakini abanyoro mbaro buganda abanyoro bande mbare batigarete central africa. Abanto buna bono bakorokwa nyandoro oise kogenda zambia Zambia nonye ere South Africa ase amatuko aria rende nabo nero abanto abwo nabo bare ang'e na Central Africa. Abanyandoro nonye nse yaito aiga igo tobwate abanto bakorokwa Nyandoro, nonye Nyandoro nare twabwate ogaakire omopira, ore gochenga omopira buya buya buya. Engaki eyemo ndoche ang'e nineteen eighty seven. Etimu yaruete Zambia egacha iga gochiasia etimu yaito yare korokwa Shabana. Bono Nyandoro oito gagochenga omopira na Nyandoro Zambia nere ngochenga are. Bono nkware komanya ng'a Nyandoro oria ogotogigwa. Nyandoro Seita, Nyandoro Zambia, abanyandoro mbaroo. Erieta eri ri'abanyandoro igo riruete korwa ase chishell gete chiaroche abanto baria abanyandoro baare koroka Ndoro, Ndoro rigacha korokwa Nyandoro, omonto ore gotwara chindoro echio are korokwa. Abanto mbaroo bakorokwa abombo, bamenyete Congo Forest, ekenyoro kere oboorigwa ekorokwa Bombo, na Gusii abombo mbare oo. Onye abombo bare Congo na abombo bare Gusii, igo rende nabo okorora ng'a Abagusii aba baminto igo baruete korwa Congo ekagera bagacha igaa iga. Abanto mbare ororo kongo bakorokwa ababembe, ababembe mbare usi igaa iga, abanto nkarokwa bare obembe. Abambeta bare igaa iga b'ogetutu, na enyomba nere oo Central Africa ekorokwa Yambeta, bono bakorokwa ng'a Abambeta. Abaochi mbare seitaha. na Boochi nere gochia aria Central Africa, abanto bakorokwa Mooch nao bare. Aase aito omonto nkorokwa are Otuki, na Central Africa aba egesaku nkero gekorokwa Tuki people. Tuki people okorika TUKI, Tuki. Intwe bono omogusii akamo akarokwa Otuki gose Motuki. Abande mbaroro bakorokwa Ogweno gusii iga aseito. Na Central Africa egesaku nkero gekorokwa Gweno people. Bono intwe nogoteba Ogweno gose Mogweno. Kero kende abande nabo bakorenga ng'a yaya igo omonto arogetwe erieta ri'engoko ri'ekegere gweno no ogweno negisakubori ki'abanto bamenyete South Af Central Africa bakorokwa gweno. Abanto mbare aiga seito tokoroka Okara. Central na West Africa, egesaku nkere oro gekorokwa Kara people. Iga iga seito abanto mbare bakorokwa Asango gose Usangu. Central West Africa onkorimbaneria igima igo, ekiara tinkonyara goatana na bono ase baberete, bakorokwa Sango people. Aase ito abanto nkorokwa bare erieta Ukali, naende na abange nonye inse ino mbarabwo, naende moche motebie ase abatogwatora ng'a onde naro ore seino okorokwa amarieta aye togokwana, egesaku nkere Central Africa gekorokwa Kari people. Twaroka abarieta Ososi, gokogenda Central Africa, West Africa, kwanyora omonto akorwa eke- egesaku egekorokwa Sosi people, S-O-double-S-I, omochi mochekie. Abanto seita aa nkorokwa bare ombere, na egesa ebisaku binde mbirobio Ababanto chingoko chiria bikorokwa Mbere people. Aiga gosii, abanto mbare tokoroka Ubang'i, korwa ase erieta Ubang'i, Ubang'i na orooche oromo rore Central Africa rokorokwa Ubang'i River. Nao erieta eri Ubang'i riruete korwa aa gosii nkoroka bare tore omonto omooi, omooi tari mooi Daniel Arap Moi oria ogambete. Omooi na abanto baminto batigarete are Central Africa bakorokwa Moi people, twaroka Omooi. Okoyo, rieta ntobwate iga aa. Okoyo, abanto baito mbare Central Africa bakorokwa Koyo people. Obuya. Iga abanto baito bare Central Africa bakorokwa Buya people. Bono buna morochete buna kogenda iga, abanto aba baminto, onye obotari oboshahidi rende ng'ai oboshahidi bo kare, aya inchuo. Onyancha, ntobwate Nyancha people, bamenyete nonye Malawi, bamenyete Central Africa, Nyancha people. Intwe tworoka Onyancha gose Monyancha, Monyancha. Ntobwate abanto bakorwa kwa Uganda, Ganda people, Omogusii buna ago cross korwa Buganda gocha, naumererete na Abaganda, orokwa Ganda people. Abanto baito nkorwa kwa bare Ubaga, ntobwate Baga people in Central Africa. Abagusii baito nkorokwa bare osusu, osusu, lakini egesaku nkero gekorokwa susu. Naende ntobwate abanto bakorokwa omboi, lakini aria kongo egesaku kero gekorokwa mboi, mboi people. Ase baria ba history inwe check you will get that. Nkorokwa tore abanto obungu, Central and West Africa, egesaku ngekorokwa Bungu people. Abanto baito nkoboroka batore Omanda. Omanda tari Amanda, obosiburi bware osaigwa Amanda. Omanda na egesaku bori kere Central Africa gekorokwa Manda, Manda people, nonya Uganda nkere oo. Abanto baito bakorokwa Ogao, egesaku nkere oo gekorokwa Gao people. Abanto baito nkorokwa bare Oigara, egesaku nkero Nigeria gekorokwa Igara people. Abanto baito bakorokwa Omai, moina aria Mai people. Ntobwate abanto bakorokwa Mokono. Mokonokeria okoboko okwo igere mokono, yaani mokono buna oratebe mogikoyo gose mokamba. Abanto bakorokwa kono people, iga abanto baito bachete nerieta erio. Abanto baito nkorokwa bare monyoro, monyoro momanyete abaange, egesaku nkekoro gekorokwa nyoro people. Abanto baito bakorokwa moruri, abande bateba ng'a yaya ng'a abasongo ekero bachete nabwo bare korokwa abaruri, lakini chinyomba nchire oo chi'Abaafrika chiare korokwa ruri people bare Central Africa. Erio mochekie ring'ana erio. Ntobwate abanto bakorokwa Okongo, igaa igaa Gusii, Okongo, Kongo people. Ntobwate abanto bakorokwa monyika, egesaku nkero ki'abanyika. Ntobwate abanto bako bakorokwa magoma, na egesaku nkere aria Central Africa gekorokwa magoma, magoma people. Abanto mbaroo bakorokwa seitanya nkari, okogenda Central Africa kwanyora nkari people, bono rende abanto baminto. oboshahidi tindochi ng'a ntori goetania obwo. Oboshahidi natagete kobeka mbori ng'a abanto baito mbasoete Congo gose Central Africa, bakamanya gochi kwebaria gocha mocha. Bono kobagocha, kobakorwa Congo bamenyire oo amatuko, barosirie egechisaku, baichoire, bachakire komigana, oborwaire kero kende chindwari chiachire omosando, ogoita chiombe. Bono abanto bakorokwa Ababantu bagachaka kong'anya towards the east gocha moocha, bagaeta ense gose ase orogongo rokorokwa Kivu.